Yadang' abed ma kata ot an bura pok nosorona nyaka nene pok nyaka nene nyaka nene nyaka ti gi rieko ma Nairobi yawa agone ng'ana ni en be kik ogola oko miya mbelo alo nyasakwa An bi ane bi ane amiyi mbelo. Eh, bi amiyi mbelo. Bi. Yawa, dang' lorna dhoot. Ah. Ji to tuore. Ji to tuore. Yawa. En gi rup mane ma an to akas- Ah.
Kaka winjo belo. Adwa na mondo adwa na mi belo ma serious. Wabed dhako wadwa.
Aol. Aol gi wachu.
Ni an bura ni. Kata nyaka ne bura ni chakre pok abedo matu nyathina mosebedo matu to ji tiso in a secretary. Ji adimo sasol negi. Ji ng'eny wache gigi. Kata an bende nyocha asewacho ni an pok abet ga matuo e bura. Eh? Kwani wane mwagolo pesa? To wane mwagolo pesa pile pile. Wane mwagolo pesa, wane mwa wan gi pesa. Wane mwa wan gi pesa pile pile manyaka wagol. Ma pile pile pile. Ang'e nini gi wach wach. Nitie wach ma an go.
Iloro na dot. Kata wawacho ni kiang'o oh, kiang'o bila dichwa kiang'o wanawake kiang'o na wes. Osiep iloro na dot. Kwa dwani mondo ati gi rieko. Hmm. gochne jakom mar nyise na tuo cha tadwaro mondo obed tuo moro ma serious to gochne mondo obi to kosebiro gima nitie gi miya atiekra gi ng'ani aol aol mini jaki Aol. in ok anya yie mondo olorni dhoot ya to koro ka gisekelo gimoro ya dangan vayude skari moro ya mago e cha
adwa ni tuo nani tuo nani adwa ni ine mondo ilere saidi gimoro amora eh. adwa ni lele wach tuo anisa bebe in imang'e kaka tuo kaka timore nade yote mana adwa ni mondo ilene gima ka jakom neno kane pap hmm. to wiye chwadna simu ne jakom asa solo moromo mana kaka sadhi mana kaka sadhi kwani wane mwagolo pesa wane mwagolo pesa ma nyaka lele ko danga cost plot danga cost plot to pesa nitie bura elo jakom yadonge kawuono un gi jobura te jabura nende dhi ka kamin eh, sara Owada min jaki tuo ma kuwo kaka nyura we mane ot ka sani. Min jaki tuo ma kaka timra go onge. Mm. Kutie kate ka bura ni to mondo ubi. Sawa sawa.
Mane en kopo eh? Dilo donjo.
Mano gibiro.
ma kabich. Gibiro. Adwaro mondo tuora no. Hey. Eh. Ine mondo ing'e. Kendo ing'e gima timore. Hmm? Bed matuo. Ka gibiro tinyisa.
Adwoko adwoko lewa piny. Abo nyisi. Eh?
To kora penji dhako wadu. Mm? Kere kako chopo ni loro ni dhot. In ma aneno akichwa dwe ondilo ondile pap ka iloro ni dhot. Ah ah. Ni cho kada tiyo maber wang. Jaki ng'e ni niket riga ni lemo to bendi wuondo ji kama. Hey.
Owada. Awach mos.
Wach mos. Jirani ko winje. Mm.
Jogo gichopi. Jogo gichopi. Jogo gichopo wada. Mm.

dɔgɔma mura fɛ jakɔm ne ka jakɔm ne bu eye ka yɛrɛ ka maa no nyasow ba dako ba do ba
maber ber sano mako piny omako piny omako mana mon
kendo kendo yo ka wiya ku Eh, ok ema iyudo. pek Ok iyudo. to yo ka tienda Mm. onyoso Eh, to yo ka lweta Be yudo kata yien to jony moko? yien moko koro nakie to achwako
Iye to ema rach ma iye mor ma Owada. iye mor. iya eh, Ah. bul. iya Bul. otama mag yo ka iya kono Yie mor bul nyaganda.
ee Gimoro nono.
kata komor Eh. Mos mos. Eh. Puodho kende gima golo. Eh, eh. To go chiemo, okelo ne olemo moko be kae. Ah, ing'eno olemo.
Chiemo to
onya pilo matin olemo ber. Olemo olemo ber kode kabisa. Ikelo ang'o?
Okelo ne olemo moko kae. Okelo ne avocado kanye endo.
Los go dhoge.
Erokamano. Gikelo ang'o ng'egi? maembe be ni ka inyalo chako kata gi
yawa dhoga rach dhoga gin rach erokamano erokamano dhoga rach otama utimo maber jowadwa yiena maembe maber lelere

wawaru wachamo mm. otuoya otuoya biro kamano mm. ineno batha kod kachi mm.
gini chalo mana
mos yawa
yawa
owada tuma sani ok diwuo ok diwuo jowadwa

Ng'a ma ok obirono? Ng'awa? Ng'a ma ok obirono to ng'a? Ng'a ma ok obirono? Nyagee ma ok obiro to beke ji to ok alew. Oreda dhi e parosonia. Ng'a ng'a kendo molew? Ng'a kendo ma onge ma ok obiro? Ng'a ma ok obiro?
Bed mos yawa.
Sawa. Gioro ote. E, ok gioro ote.
Oh, oro to gioro. Aya.
Gioro ote. Eh, ma malaria ma. Yawa. Bo pime maber adier. Eh. Koso tuo miluongo ni swine flu cha emo chako duogo kuom mon ya.
Asamuonyo.
Eh. Owara to gima koro timago. Gima koro timago. Kuodho. Oh, Kuodho.
iwe. Toke ira. Eh, kuodho.
Ka kuodho ada. Ok duber ka. to pok ohewa timo timo gima utimono pok ohewa sama ng'e wana wachonu
erokamano ma pes proof ena susilia gi nyamalo
kamare
tomato mara
jomoko to okwa apology lakini ber ni pesa gi ochopo pesa to gigolo
gimadang acham
gimadang acham jowadwa chama wani osakonyo osakonyo none kayudo gimoro achama wara to tama
Eh? Kela.
Kela kela ne. Iyo ka bada kora cham. Nyatanga ne kanya. Ere. Nyatanga nitie. Eh. eh.
Ma ji te obiro. Mm. Ji te osola. Eh moko mm. oro. Eh moko oro.
Eh, oh. Mm. Eh. Ago nwero kamano. Eh, Ukonya. Kendo da ber gimoro dung'ina. Gima nya chamo yawa. Yawa.

abiro jo bura yawa era winjo kana eh yo sawa adwa adwa kuodho adwa kuodho eh eh ayue ayue yawa ayue kamano to ye bro gore eh

Ot alufu achiel. Eh. Iwinja? Ma mar ot. Winja kimano ok rach ahinya. Eh. Ma ot.
Eh. Ma kitungu. Ma kitungu. One week. Eh. Ma avocado. Dilo donjo. Ma one week. Kama ikwano ma kitungu one week ni hata mm. yudo ma week adi. Ok ilinge mos.
Hii ni mituo. Ya, mida rudura dona ne. Tok tuo ni amara kodi. To kada ni mara kodi, ami tuo no.

Dhiyo, jakwecho be be be be ichwe gi ichwe ichwe gi pes bura. Ichwe gi pes bura. Manga isa cha mata ke bil, oke bil. Oke bil. Mimi jaki wabo rombe bura. Mimi jaki wabo kwa rade bura ine mede choma. Aneka babo yu. Ine choma ye tresa na ti chiemo gi jo tuo. Mani to ke cham. Atuoni na kedo matu kada ngakosa dangi hika. Ta juogene. Iko mbona